Үтүө күнүнэн! Эһиги бүгүн билсиһиэххит Чурапчы улууһугар баар Хатылы нэһилиэгэр бу көһөрүллүү музейыгар. Көһөрүллүү музейын тыһыынча тоҕус сүүс Тоҕо уон икки сыллаахха Российскай Федерация үөрэҕириитин бочуоттааҕа, Хатылы нэһилиэгин уонна Чурапчы улууһун бочуоттаах олохтооҕо, көһөрүллүү дьиҥ чахчы ахтыыларынан олоҕуран суруйбут алта кинигэ автора Дмитрий Павлович Чечебутов. Дмитрий Павлович Чечебутов тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон икки сыллаахха бу көһөрүллүү сыыһата дакаастаммытын кэннэ кини өр сылларга Бу улуус, республика араас оскуолаларыгар учууталынан, дириэктэринэн үлэлээн баран пенсияҕа тахсан, бу көһөрүллүү сыһатын кини дакаастаммыт уонна кини историятын бу ыччаттарга, дьоҥҥо, эргэҕэ тиэрдээри бу музейы тэрийэргэ ылыммыта. Бастаан тэрийэригэр кини оскуола оҕолорун көмөлөһүннэрбитэ. Оҕолор бу көһөрүлүү кыттыылаахтарын бастакы испииһэктэрин булан сыыйа суруктары ыыталаан барбыттара. Көһөрүлүү кыттыылаахтара сүрдээҕин уйадыйан, маннык үйэтитиллэр, кинилэр бу олорон ааспыт ыарахан олохторо дьон-сэргэ ортотугар кэпсэлгэ тахсарын истэн үрдээҕин долгуйбуттара, уонна сыыйа харда уһуруктары ахтыы гынан ыытан барбыттара. Сыыйа көһөрүлүү кыттыылаахтара музейга анаан, көһөрүллүүгэ баран баран төттөрү кэлбит экспонаттары музейга харах уулаах туттаран барбыттара. Биһиги музейбытыгар күн баччатыгар биэс сүүсчэкэ көһөрүллүүгэ баран баран төттөрү кэлбит харах уулаах экспонаттар хараллан тураллар. Эһиги бүгүн музей ис хоһоонун истиэххит уонна бу харах уулаах экспонаттар историяларын. Бу музей историята үрдээх дириҥ ис хоһоонноох, атын музейтарга ханан даҕаны майгыннаабат харах уулаах музей диэн ааттыыбыт. Бу музей историятын кэпсиирбитигэр биһиги бу Көһөрүлүү кыттыылаахтарын дьиҥ чахчы ахтыыларыгар олоҕуран, дьиҥнээх кинилэр олорон ааспыт ыар олохторун кэпсиибит. Музей ис хоһооно бу көһөрүллүүгэ тоҕо барбыттарай диэн тыһыынча тоҕус сүүс отут тоҕус сыллаахтан бу Чурапчы улууһа улаханнык курааннаабыта. Ардах да, хаар да түспэккэ, хап-хара аһыҥанан саба ыспыта. Бу улахан кураан кэмигэр даҕаспытынан тыһыынча тоҕус сүүс дьурдун биир сыллаахха Аҕа дойду Улуу сэриитэ аҕаламмыта. Дьэ манна биһиги эдэр, эмэн, хаҥа туран эрэр уолаттары сэриигэ барыах айылаах эр дьоммутун бука барытын хомуйан хомуурга түбэһиннэрэннэр Аҕа дойду сэриитигэр ыыппыттара. Тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон икки сыллаахха даҕаспытынан көһөрүллүү диэн суостаах сурах тархаммыта. Бу көһөрүллүүгэ биһиги улууспут, биһиги оройуоммут үрдээх улахан охсууну ылбыта. Курааннаабыт кэмэ буолан атын улуустартан хаамай бу правительство Чурапчы оройуонугар бу хараҕын хатаабыта. Биһиги Чурапчыбыт дьонун, оччолорго Чэттоон холкуостааҕыттан Тёрдон биир холкуоһун, уопсайа оҕолору, эһээхий оҕолору, бу кыанар кыаммат кырдьаҕастары барытын ааҕан биэс тыһыынча үс сүүс сүүрбэ киһи испиэккэ киирбитэ. Манна баралларыгар баара-уоҕа үс эрэ хонугу биэрбиттэрэ. Климова көһөрүлүү кыттыылааҕа билигин оҕуһунан лаппа ааспыт баар, кини кэпсээниттэн бу булуҥҥа кинилэр көһөрүллэн тиийбиттэрэ. Онно тиийбиттэригэр тыбыс-тымныыга бу хаардаахха арай кинилэр хаһан даҕаны көрбөтөх сырдык хааннаах бу дьахталлар уонна эр дьоннор баалларын көрөн үрдээҕин соһуйбуттара. Көрдөхтөрүнэ таҥастара үрдээх чап-чараас эбит, Уонна кинилэргэ бу халыҥ таҥастара этэрбэс даҕаны диэн уоҕа эбит. Кыра маннык тапочка курдук хомуһунан үрүллүбүт маннык тапочкалаахтар эбит уонна оҕурдук бу кинилэр хаарга тахсаннар маһы көрдөөннөр хаамса нэһиилэ бэйэ-бэйэлэригэр өйөһөннөр аччыктааннар нэһиилэ олороллорун көрөннөр үрдээҕин соһуйбуттар эбит. Кэнники туоһулаһан билбиттэрэ бу Литовецтар уонна финнэр бу бэйэлэрин дойдуларыттан тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон икки сыллаахха репрессияҕа түбэһэн кэлбиттэр эбит. Ол ордук сүрдээх элбэх киһи кэлэн олороруттан эмиэ соһуйбуттар уонна биир дьылҕалаах буоланнар бэйэ-бэйэлэригэр эмиэ көмөлөсүһэн барбыттар. Биһиги дьоммут аһынаннар, бу дьон тылларынан, өйдөспөт да буоллахтарына, илиилэринэн, атахтарынан быһаарсан бу финнэри, литовецтары кытта бииргэ аһаан-таҥнан тугу булбуттарын үллэстэн, таҥастарын-хаптарын бэйэ-бэйэлэригэр берсиһэннэр оҕурдук иһин эмиэ элбэх киһи тыынын өллөйдөөбүттэр эбит Инньэ гынан бу литовецтар үһүрдээҕин бу саха дьонугар үгүрүйэллэр эбит. Баччааҥҥа диэри уонна дойдуларыгар Гинтарас диэн община тэрийэннэр, дойдуларыгар хаха балаҕанын туттаннар, онно эмиэ бу балаҕан ыйыгар кинилэр ытаһан-соҥоһон дьоннорун кэриэстээннэр эмиэ түмсэр күннээхтэр эбит. Бу литовецтар икки ардыларыгар бу Саха иһирин дьонун уонна литовецтар икки ардыларыгар доҕордоһууну биһиэхэ Агафия Семеновна Птицына олохтообута. Агафия Семеновна Птицына бу литовецтары кытта кинилэр дойдуларыгар баран, кинилэри кытта көрсөн, Кинилэр бу ыар кутурханнарын эмиэ барытын чугастык ылынан бу дойдутугар дьонугар ол Литваҕа хайдах сылдьыбытын, Литваҕа биһи дьоммутун сахалары хайдах өрө туталларын, биһи дойдубутугар хайдах кинилэр сүгүрүйэллэрин бу Агафья Семеновна Птицына сүрдээҕин истиҥник кэпсиир этэ. Бу кэнники сылларга көһөрүллүүгэ литовецтар биһиэхэ анаан-минээннэр бу көһөрүллүү сэттэ уон сылыгар кэлэ сылдьаннар бу музейга анааннар экспонат быһыытынан аҕалбыт бу маллара, кинигэлэрэ бэйэлэрин тылларынан суруллубут бу ис хоһоонноох кинигэлэри манна утуралларын көрөҕүт. уонна бу эмиэ икки сыллааҕыта икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха биэс киһилээх литваттан делегация кэлэн биһиги музейбытыгар сылдьыбыта манна кэлэннэр кинилэр музейы көрөннөр истэннэр үрдээҕин харах уулаах уйадыйан барбыттара уонна киэн тутта кэпсээбиттэрэ Биһиги дойдубут туһунан, биһиги дойдубут ыар дьылҕатын туһунан бу Саха иһиригэр кыра дэриэбинэҕэ, маннык музейга сүрдээх улахан, киэҥ ис хоһоонноох биһиги бу литовецтар историяларын кэпсиир маннык муннугу оҥорбуккутугар биһиги махтанабыт, сүгүрүйэбит диэн астынан киэн туттан барбыттара. Бу панорамаҕа көстөр Чурапчы улууһун дьонноро аан бастакы көһөрүлүгэ барар түгэннэрэ, баара-уоҕа үс эрэ хонук көҥүллэммитэ, уон алта эрэ киилэ малы ыларга бирикээстээбиттэрэ, баар сыархалары, хомуйбуттарын үрдүнэн, өссө даҕаны биэс сүүс биэһин тэлиэгэ тиийбэт диэн өс дьаһал кэлбитэ. Манна биһиги Чурапчыбыт дьону санааларын булгуруппакка, тобуллаҕас өйдөрүн чөллөрүтэн, кинилэр бу түөрт көлүһэлээх оҕуска көлүүллэр, икки көлүһэлээх акка уонна ынахтарга көрүөхпүт диэн тиит маһы сууллартаан Кыра, эн мин эрбиинэн тарданнар чуурканы оҥороннор Лүһүгүрүүр көлүөһэ диэн ааттааннар тэлиэгэлэри оҥорон барбыттара. Биэс сүүс биэһин тэлиэгэни төрт уон биир холкуос киһитэ үллэстэн, түргэн баҕайытык үс хонук иһигэр оҥороннор бу айаҥҥа туруммуттара. Бу тэлиэгэлэргэ малларын сыыһын уонна хатан хаампат кырдьаҕастары кыра оҕолору олордорго бирикээстээбиттэрэ. Онтон атын оҕолор уонна бу хаамыах айылаах дьоннору сарсатыы Бэстээххэ бараҕыт диэн дьаһайбыттара. Барар түгэннэригэр онно балаҕан ыйын бүтүүтэ алтынньы хаҥата этэ. Үрдээх тымныылар, силбик тымныылар хагаланан барбыттара, күнүһүн хаардыыр-ардыыр уонна хаһыҥнар түһэн барбыттара. Чараас баҕайы таҥаһынан кинилэр айаннаабыттара. Баралларыгар аара сииргэ анаан бу лэппиэскэ оҥостон илдьэ барбыттара уонна оттон туох элбэх малы ылаахтыахтарай кып-кыра аҕыйах аара туттарга мал сыыһын ылбыттара ырааҕы анаарар кырдьаҕастар дьахталлар бу холко былааттарын уонна көмүс бэһилэктэрин уктаахтаабыттара баҕар ол дойдуга тиийэммит мэнэйдэһэн туохха эмэтэ туттуохпут диэн Ханааҕа киирбиттэрэ. Бу көрөргүт курдук икки хараҕа суох Ньукулай Литвинцев кини бу Хатылыттан Чурапчыга диэри сатыы хааман киирбитэ. Кини уолунаан эрэ этилэр, Хэмэн диэн уолунаан уон эрэ саастаах этэ. Киирэн иһэн ардьархай улаханнык иһэ ыалдьан биэлсэргэ көрдөргө күһэллибиттэрэ. биэрсэрдэр бытыылката булан аҕал диэн дьаһайбыттара. Оччолорго бу таас бытыылка мээнэ көстүбэт, уол эрэйдээх аҕатын лаабыс маска олордон баран, хин балачча өр кэм көрдөөн булан аҕылаан-мэҕилээн кэлбитэ, олордон марбыт маһыгар аҕата уох этэ. Киирэн ыйыталаһан көрдөөн көрбүттэрэ да, бу Ньукулай Литвинцев күн баччатыгар дылы уҥуоҕа көстүбэт. Тыынын тэскилэтэн дойдутуттан барымаары чүөмпэҕэ түспүтэ буолуо диэн ылыктыыллар. Ол үөһээ сыыр үрдүгэр түһэн турар Родион Захаров кини тоҕус уон саастаах этэ, көһөрүллүү мунньаҕар кини туран көрдөһөн тыл эппитэ: «Тукаларыам, мин хайдах бу эһиги ыытар хоту дойдугутугар бу тураммын хайдах да барар тиийэр кыаҕым суох» диэн уонна кини түүн дьон утуйаһыттаҕына хаҥата суох туран хара тыаҕа түһэн хаалар. Оҕурдук бу Родион Захаров уҥуоҕа эмиэ күн баччатыгар дылы көстүбэтэ Ол ордук икки киһи сурахтара суох сүтэн хааланнар, бу көрөргүт курдук ынкыбыдылар, алдьархайдык кыырыктаммыттара, бырабыыталыстыба бирикээһин буккуйумаарылар, дьэ дьону үүрүү-түүрүү алдьархайа аҕаламмыта. Көрөргүт курдук бу үөһээ Александра Бочкарева «Сууралдьыма» диэн бу худуоһунньук уруһуйдаабыт хартыынатын эһиги көрөҕүт. Манна көрөргүт курдук бу биһиги дьоммут түүрэйдэнэн баран эрэллэрэ уонна сүрдээх чараас таҥастаах баран эрэллэрэ көстөр. НКВД дьонноро биһиги дьоммутугар бу баар-суох көмкүндү малларын халабаардарын иҥин ылбыттарын көрдөрөн туран ытаппытынан, уһуктаах сааларынан, мастарынан ыраах иһитэлээн кэбиспиттэрэ диэн ахтыыларыгар хуруйаллар. Оҕолор барахсаттар оччолорго оҕо-оҕо курдук иһин бэйэлэрэ толкуйдаан араас оонньуурдаах этилэр. Кыргыттар Сыахай диэн ааттаан, уолаттар оттон ынах бэрбээкэйинээн буталахтан оҥоһуллубут оонньуурдарынан оҕус, ынах оҥостоннор оонньоон бэйэлэрин бэйэлэрэ аралдьытынар буолаллара. Уон алта киилэҕэ туох батыай оҕолор эрэйдээхтэри ытаппытынан бу оонньуурдарын хаалларарга күһэллибиттэрэ. Оҕолор эрэйдээхтэр кэлин кэллэхпитинэ оонньуохпут диэн балаҕаннарын түннүктэригэр бу оонньуурдарын ууран, хайыһа хаалбыт сыахайдар диэн ааттанан эмиэ биир дириҥ ахтыы баарын киһи харах уута суох аахпат ахтыыта. Көрөргүт курдук, бу көһөрүллүү кыттыылааҕа Евдокия Семеновна Соловьева кэпсээнинэн оҥоһуллубут балаҕан бу кини Эдьигээн оройуонугар кыдьыбыта. Көһүүгэ Манна көһүүгэ тиийэллэригэр архыып докумуоннары кэпсииллэринэн тоҕус аҥаар чааска Тобуктарыгар диэри хаарга түһэн кэлбиттэрэ. Бу хоту дойдуга үс чаастан халлаан хараҥарар, ол аата кинилэр үрдээх хараҥа кэмҥэ кэлбиттэрэ эбит, кэлбиттэрэ үгүс дьону, эргэни, ким даҕаны, туох даҕаны кэтэспэт сирдэригэр-уоттарыгар тиийэн кэлтэлээбиттэрэ. быраҕыллыбыт хотоннору, балаҕаннары булан кыстык сирдэрин түүннэри да буоллар оҥостубутунан барбыттара. Дьахтар өттө кутаа уот оттоннор хаары ириэрэннэр, бадараан таһаараннар сыбаабыта буолан туомнаабыттара, муох сыыһын булан иһиттэн хайан бу тымныы киирэрин кинилэр көмүскээбит курдук буолан барбыттара. Эр дьоннор тыаҕа тахсаннар һинньигэс мастары ууллартаабыттара, Хоту дойдуга бу бэйэлэрин дойдуларын курдук суон мастар ханан да уохтар этэ, кинилэр биһиги дойдубутугар тэҥнээтэххэ холлоҕос мастар диэн буолаллара. Холлоҕос мастары холбоон бу дьиэлэри, хотоннору эримиэннээн дьиэ туттан барбыттара уонна бу Чурапчылар биир саамай бүөгүрүйэр киһилэрэ Петр Николаевич Софронов бу оччолорго эдэр уус Бүөтүр диэнинэн биллэрэ туох хайдах сиргэ тиийэрбит биллибэт диэн кистээн таҥас куулга уулаан уһанар тэрилин илдьэ барбыт эбит Инньэ гынан кини биэрэги кэрийэн быраҕыллыбыт эргэ буочукалары хомуйталаан, аҥаартаан «Бурсуйка оһох» диэн ааттаан маннык оһохтору оҥортоон барбыта. Ол иһин кинини атын үлэттэн босхолообуттара, өссө эбии икки киһини эмиэ киниэхэ көмөҕө биэрбиттэрэ. Үрдээх элбэх оһоҕу оҥороннор бу дьон тыына бөҕөнү өллөйдөөбүт Чурапчылар биир саамай сүгүрүйэр киһилэрэ. Оҕолор барахсаттар бу ийэлэрин, аҕаларын батыһан тиийбит дьоннор ханна даҕаны батар сирдэрэ суох буоланнар, кинилэр бу маннык балаҕаҥҥа аҕыстыы, сэттэлии ыал буолан кыттыһан олорбуттара. Көрөргүт курдук, бу биир наара, биир муннук, биир ыал. муннуга диэн. Ол аата кинилэр олохсуйуохтаах дьиэлэрин курдук муннук. Нааралара арыый кэтит буолан, кинилэр үксүлэрэ туора сыталлар этэ. Бастаан бардахтарына алталыы-эттэлии аҕыстыы чилиэннээх бу дьиэ кэргэттэр этилэр. Хас биирдии наараларын муннугар маннык бу хоппо дьааһыктарын уурталаахтаабыттара. уонна онно кинилэр бэйэлэрэ туттар малларын, чааскыларын, иһиттэрин-дуомун уураллара уонна маннык балаҕан ортотугар улахан уһун остуол оҥостубуттара. Ол остуолларыгар бу кыттыгас иһиттэрин, хомустарын ууран кинилэр аһаабыта буолаллара. Оҕолор аралдьыйан оонньуулларыгар, дойдуларыгар хаалларбыт оонньуурдарын үрдээҕин сайыһан, ахтан, ытаһан муҥнаналлара, ол эрээри эмиэ санааларын булгуруппакка бэйэлэрэ толкуйдааннар, биэрэк кытыытыттан уһу курдук оонньуурга майгынныыр талахтары буланнар, араастаан толкуйдаан оонньууллар этэ Бу эмиэ көһөрүүгэ илдьэ сылдьыбыт онно оҥостубут бу талах оонньуурдара. Бу эмиэ бу үрдээх үчүгэй эмиэ биир экспонат баар. Бу маны былаана чарапаахы диэн ааттыыллара. Көрдөххө бу боростуой гынан баран оруобуна чарапаахыга майгынныыр. Манан дьэ бу кинилэр уларсыһа сылдьаннар маннык дьэ бэйэ-бэйэлэрин кытта оонньууллар эбит. Ол ордук кинилэр эмиэ олоххо турууласпыт оҕолор барахсаттар бу оонньообут оонньуурдарын биһиги музейбытыгар туттарбыттара экспонат буолан хараллан тураллар. Көһөрүүгэ баралларыгар уон алта эрэ киилэни көҥүллээбиттэрэ гынан баран бу биһиги музейбытыгар Борисовтар дьиэ кэргэннэрэ туттарбыт патефоннара хараллан турар. Бу патефон үрдээх дириҥ историялаах. Маны бу Елена Михайловна кистээн дьон утуйа сыттаҕына таҥаска уулаан баран мал быыһыгар анньан кэбиспит эбит. Инньэ гынан бу патефон Кэбээйигэ Мастаах диэн сиргэ тиийэн хаалар. Оҕолору үөрэниэх айылааҕы оҕолору мунньаннар биир дьиэҕэ интэринээт диэн ааттааннар олордоннор үөрэтэллэр эбит уонна оттон хубуотаттан хубуотаҕа анньата оҕолору аралдьытаннар бу Елена Михайловна патефонун тыаһатаннар истэллэр эбит. Онно бу ахтыыга сурулларынан оҕолор эрэйдээхтэр бу патефон тыаһатаҕына үрдээх үчүгэй намыын музыка иһилиннэҕинэ кинилэр бу хатыҥнардаах чараҥнардаах күөх суугунас чурапчыларын ахтаһан суулаһан олороннор ытаһан муҥнанаахтыыллар эбит бу патефоннаах буолан елена михайловнаны оскуолаҕа остуораһынан ылаллар уонна кыра хаччы хамнас төлүүллэр ону уонна ыйдааҕы алта киилэ нуорма бурдуктарын эбинэннэр алта киһилээх дьиэ кэргэн Бука бары тыыннаах дойдуларыгар эргиллибиттэрэ, Борисовтар дьиэ кэргэннэрин быыһаабыт ытык маллара патефон. Бу манна көрөргүт курдук, бу биир ыал муннуга. Диэн эппитим, бу ыаллар оҕолоро араас хаастаах этилэр, оскуола хаастаах уонна онтон кыра хаастаах оҕолор, эһэҕий оҕолор кытта бааллара. Бу оҕолор үксүлэрэ көһөрүллүү бастакы сылыгар тулаайах хаалталаабыттара, ийэлэрэ эрэйдээхтэр оҕолоро тыыннаах хаалан олоҕу салгыахтара диэн бэйэлэрин өлүүлэрин аһаабаккалар үксүн оҕолоругар аһаталлар этэ. Инньэ гынаннар ийэлэр эрэйдээхтэр уолан, дьүдэйэн, доруобуйалара мөртөөн орто дойдуттан бараахтыыллар этэ. Үгүс тулаайах хаалбыт оҕолор хаалан хаалбыт таҥастарынан-хаптарынан көрүүтэ-харайыыта суох ким-сээн дииринэн дьоҥҥо ыстан оҕо ордук олох иһин эмиэ турууласпыттара. Көрөргүт курдук бу көһөрүлүүгэ дьылыт быыкаайык оҕо этэрбэһэ. Бу этэрбэһи бу оҕо бу маннык буолуон дылы кэппит. Ол аата киниэхэ атын кинини солбуйар таҥаһа суох эбит. Ону оҕолор ээр-эһэмээр бу этэрбэстэрэ ардьанан хаалбыт оҕоттон тоҕо эрэ арахпаттар эбит. Тоҕо буолуой? Бу алдьаммыт этэрбэстээх оҕо Бу кистээн, олорон эрэ аччыктаан, аччыга баһыйан, бу этэрбэһин тириитин алдьатан, айаҕар сии олорорун көрөннөр оҕолор бу оҕо тугу эрэ иһиир, кини туох эрэ минньигэһи, туох эрэ аһы иһиир дии санааннар айа сарахпаттар эбит уонна эмиэ бу оҕоттон көҥүллэтэн бараннар бу алдьаммыт этэрбэһин эмтэркэйиттэн ыланнар бу ыстыыллар эбит. Оччоҕуна өр ыстаатахтарына бу тирии хаппыт этэрбэс тириитэ инчэйэн, бу силлэрин амтана уларыйан, кинилэр бу иһиллэрин ыйыстаннар, аһаабыт дуомнууллар эбит. Ол курдук билиҥҥи аныгы оҕолор хвачканы ыстыыллар, эмиэ аччыктаатахтара, ону иһиллэрин амтана уларыйдаҕына эмиэ аһаабыт курдук буолаллар эбит. Ол ордук күһүрүү, ыар тыына биһиги элбэх оҕобутун эмиэ суорума суоллаабыта Манна көрөҕүт, бу биһиги дьоммут хоту оройуоннарга сылдьан балыктаабыт тэриллэрин бу маннык тэриллэринэн кинилэр бастаан тиийэн бараннар бултуу сатаабыттара. Онно тиийэннэр бастакы күннэргэ үрдээҕин ыарахаттары көрсүбүттэрэ. Ол курдук бу дойдуларыгар кинилэр кыра күөллэргэ илим быраҕаннар илимниир буоллахтарына, хоту дойдуга бу өрүс сиргэ тиийдэхтэрэ ини. Инньэ гынаннар дьэ бу илим аайы хайдах кэлиэй балык Дьэ, толкуй бөҕө түһэннэр уонна бу хоту дойду үтүө санаалаах дьонноро сүбэ-ама буоланнар сэп-сэбиргэл оҥостоннор дьэ бу улахан хоту дойду өрүс балыктарын бултаабытынан барбыттара. Манна бултаатахтарына кинилэргэ биир даҕаны балыгы биэрбэттэр этэ. Бу бултаммыт балык Фроҥҥа көмөҕө барар диэннэр кинилэр өйдөрүгэр-санааларыгар дириҥник киирбитэ. Бу барбыттарыгар манна баара-уоҕа уон алта саастаах, хүрбэччэ саастаах кыргыттар уонна уолаттар балык биригээдэтигэр биригэдьииринэн ананан үлэлээбиттэрэ. Олортон биирдэстэрэ, бу биһиги Ноговицын Андрей Тимофеевич төрөппүт ийэтэ Варламова Матрена Андреевна. Варламова Матрена Андреевна оччолорго кини уон алта саастаах үрдээх хоһуун, бойобуой, үлэһит кыыс буолан кинини бу балыксыттар биригээдэлэригэр биригэдьииринэн анаабыта. Онно кини үлэлэтэр биригээдэтэ сотору-сотору бу нуормаларын аһары толороллоро, ол иһин кинини бу көһөрүллүү кэнниттэн тыһыынча тоҕус сүүс дьордон алта сыллаахха «За доблестный труд» диэн бу медалинэн наҕараадалаабыттара. Бу наҕараадалаабыт бу архивнай документэн көстүбүт ол туоһута бу биһиэхэ көһөрүллүү сэттэ уон биэс сылыгар Эдьигээн улууһуттан бу биһиэхэ тиксэрбиттэрин көрөҕүт. Бу Андрей Тимофеевич ийэтэ Варламова Матрена Андреевна көһүрүллүү кыттыылааҕа буолар. Манна балыктыылларыгар үрдээх оҕолор элбэх ыарахаттары көрсөллөр этэ. Күҥҥэ уон икки саастаах кыргыттар уонна уолаттар бу алталыы илими көрөллөр уонна төттөрү үтэллэр. Эппитим курдук, биир даҕаны кинилэргэ балыгы бычаҕараппаттар, төһө да аччык буоллахтарына кинилэр бу «Мин бултаабыт биир балыгым, мин бултаабыт үс балыгым» бу фроҥҥа тиийэн көмөлөһөн, биһи кыайыы буолуо, дьоҥҥут түргэнник кэлиэхтэрэ, биһиги дойдубутугар түргэнник барыахпыт диэн кинилэр ыра санаалаах бултууллара үлэлииллэрэ. Онно үлэлиир кэмнэригэр сарсыарда эрдэ тиийэн үтүлүктэрин, хоннохторун анныгар анньыталаан биэрэллэр, уонна Һыгынньах илиилэринэн бу өрүс тыбыс-тымныы уутун буккуйаннар балыгы балыктыыллар, илиилэрэ тарбахтара силиилэригэр дылы тоҥноҕуна бу көрөргүт курдук манна бу мас эмэҕиттэн оҥоһуллубут бу эпиилкэлээх ботуоҥкалары үһүктэрэллэр этэ. Суумкалары, суумка, ботуоҥка диэн ааттыыллар. Ону бу хас биирдии оҕо барытын туора үгэһэччэр уонна илиилэрэ наһаа тоҥноҕуна онно батаранньаллар уонна күүскэ аалаллар. Оччоҕуна бу илиилэрэ куурар уонна сылааһы ылар эбит. Онтон эмиэ халдыы бу илимнээбитинэн, үлэлээбитинэн бараллар эбит. Оҕурдук кинилэр үлэлээтэхтэринэ, бу кинилэргэ ыйдааҕы нуормаларын биэрэллэр. Манна нуормалара диэн үрдээх кып-кыра буолар эбит. Бу дьиҥнээх көһөрүүгэ сылдьыбыт толуоннар биһиэхэ хараллан тураллар. Манна бу ыйга 500 грамм куруппа сүүс грамм бу мыыла диэн, хүүрбэ биэс грамм чэй диэн. Бу үлэлээтэхтэринэ эрэ бэриллэр бу маннык толуоннар эбит. Бу толуоҥҥа тиксээри оҕолор тыыннаах буолар туһуттан дьэ күүскэ үлэлээн, үлэлээн, кыралаһан үгүс өттүтэ онно бу хоту иһирдэргэ үйэ-аас тухары хаалбыттара Онтон бу төннүбүт оҕолор доруобуйалара үрдээҕин эмсэҕэлээн дойдуларыгар сыр сыккырыыр тыннара эргиллибиттэрэ. Василий Петрович Харитонов оччолорго Рыбак колхоз союз председателинэн кини үлэлии сылдьар кэмэ этэ. Үрдээх эпэдэркээн киһи кини Бу дьону көһөрүлүүгэ барбыттарыгар тэбис-тэҥҥэ дьонун кытта тэҥҥэ туруулаһан кини сылдьыбыта уонна бу Кэбээйигэ тиийбит көһөрүлүү кыттыылаахтара оҕолор уонна кырдьаҕастар аччыктаан, хоргуйан өлүүлэрэ олус элбээбитинэн, сүрдээҕин долгуйан, бырабыыталыстыбаҕа икки төгүл Туруорсан, бу нуорма бурдуктара алта киилэ нуорма бурдуктарын таһынан өссө эбии бу нуорма бурдугу көрдөрбүтэ. Инньэ гынан бу аҕайах да кэм буоллар эбии аһааннар дьоннору доруобуйалара иһин көнөн тыын өллөйдөммүттэрэ. Ону таһынан бу хаамай сүүрэн-көтөн кини бу дьонун-сэргэтин Көһөрүллүү сыыһатын дакаастаһан, дьонун төттөрү көһүүгэ үлэлэспит бу чурапчылар биир саамай сүгүрүйэр, үрдүктүк тутар киһилэрэ Василий Петрович Харитонов буолар. Биһиги музейбытыгар бу кыыһа Клара Васильевна Харитонова аҕатын кэриэстээн, аҕатын үйэтитэн бу аҕата үлэлээн хаалларбыт ниэмдиктэрин, хаартыскаларын, үйэтитиллибит бу альбомнарын бу биһиэхэ туттарбыттарын эһиги көрөҕүт Көһөрүллүүгэ тыыннаах буолар туһуттан оҕо кыайбатын кыайан, киһи сиэбэтин сиэн иһин оҕолор сорох оҕолор тыыннаах эргиллибиттэрэ. Бу үгүс өттө тулаайах кэлбит оҕолору детдомунан тарҕаппыттара. Ол курдук бу Мындаҕаайы детдомуттан иитиллэн, киһи-хара буолан үөрэҕи ылан улаатан тахсыбыт Афанасий Петрович Мунхалов РСФСР народнай художнигар тиийэ үүммүтэ уонна Афанасий Петрович Илларионов кини бу правительство председателигэр тиийэ оҕурдук улахан үлэһит буола үүнэн тахсыбыттара Афанасий Петрович бу Көһөрүүгэ тиийээт да тыһыынча тоҕус сүүс төрт уон икки сыллаахха алтынньы уон тоҕус күнүгэр күн сирин көрбүтэ. Кинини бу көһөрүллүү сэттэ биэс сылыгар анааннар улуус дьаһалтата, республика салалтата бииргэ үлэлээбит хамсаабыт дьонноро, кэргэнэ, оҕолоро тиийэн бу аҕаларын кэриэстээннэр, сылдьыбыт сиригэр бу плитэ тааһы уураннар үйэ-саас тухары үйэтитэн кэлбиттэрэ. Биир эмиэ көһөрүллүү кыттыылааҕа, көһөрүллүү оҕото Василий Михайлович Кладкин киһи-хара буолан, бу эмиэ улаатан социалистическай үлэ геройа буола, кини бу биллиилээх киһи буола үүммүтэ. Хайдыбыта. Бу көрөргүт курдук Дмитрий Петрович Корькин кини көһөрүллүү оҕото. Кини эрдэ тулаайах хаалан кытаанахха лааһыраптар дьиэ кэргэннэригэр иитиллэ сылдьан бу дьонун кытта холбуу көһүүгэ барбыта. Манна тиийэн кини үрдээх ыараханнык условияҕа сылдьан барытын туруулаһан, доруобуйата аһааҕыран, көһөрүллүүттэн тыыннаах кэлбитэ уонна кэлин бу иһин доруобуйата бөҕөргөөн, үөрэҕи ылан, үлэһит буолан аатырбыт үс спортсмен, олимпиец Икки тыһыынча икки сылтан бу сылын аайы бу кэриэстэбил күнүгэр, балаҕан ыйын уон тоҕус күнүгэр биһиги Чурапчыбыт улууһун уон сэттэ нэһилиэгэ уонна Чурапчы улууһугар бары баар тэрилтэлэр уонна оскуола оҕолоро мустаннар бу кэриэстэбил күнүгэр киэһэ свеча памяти диэн оҥороллор. Манна оҕолор кэлэннэр бу бэйэлэрин билэр дьонноругар, эбэлэригэр, эһэлэригэр үгүрүйүү оҥороннор бу мүнүүтэ хаҥата оһуох тураллар уонна бу сибэкки дьөрбөтүн бу памятниктарга уураллар Чурапчым алааһын ыаллара Дьыбардаах күһүҥҥү сарсыарда Өлүөнэ чэлгиэнин быыһынан Тус хоту айаҥҥа турунна. Тыыннаахтар умнуман Кэпсэлгэ хаалларын, Ол уот кураан дьылларын Көһөрүү кыһарҕан сылларын